Nilqak eh, għal di serata eh, Ġoele, ħankunu qed nitkellmu dwar l-aħħar rumanz tiegħek, imma mhux biss ovvjament għax id-diskors naturali jestendi ruħu f'affarijiet oħra wkoll. Rumanz li jismu In-nar għandu isem. Ekku. Ħa nibda mill probabbli dik li hija l-iktar kelma importanti għar-rumanz kollu. U ħa ngħidlek l-ewwel x'ħassejt xi tqanqal fija dil-kelma, l-kelma tħaxwix. Il-kelma li tibda r-rumanz. Lili dil-kelma, għalija dil-kelma hija assoċjata ma' tliet affarijiet. Dak li fl-Ingliż jgħidulu l-undergrowth, il-ħaxix u l-ħajja li tikber fl-għeruq ta' foresta, ma' l-għabex, ma' id-dawl ta' filgħaxija, it-twilight, u assoċjata wkoll ma' sfond, ma' mal-background, mal-isfond tal-ħajja nnifisha. Bilfors li dil-kelma ġifieri li tibda r-rumanz għalija kkaratterizzat ir-rumanz kollu. Jien ma nimponix interpretazzjoni waħda fuqu. Le. Imma ir-range ta' interpretazzjonijiet kollha, li ovvjament iktar ma bdejt naqra rumanz rumanz lili belagħni totalment jiġifieri, iktar bdiet tissawwar, iktar bdiet tifforma, iktar bdiet tinbidel. Jiġifieri din l-idea prinċipali għalija kienet il-gwida tiegħi waqt li qed naqrah kienet proprju din il-kelma. Tħaxwix.
Tħaxwix.
Hija proprju l-ewwel kelma illi tagħti anki ġudizzju, biex ngħid hekk, fuq l-esperjenza umana tiegħi sal-età ta' ħmistax-il sena. Inti qrajt ir-rumanz u qrajtu sew, u l-kelma tħaxwix li hija l-ewwel waħda, fl-aħħar mill-aħħar twassal għal splużjoni li tiġi fl-aħħar. L-esperjenza umana tal-ewwel ħmistax-il sena, għax huwa huwa ktieb awtobijografiku, Kolossew mimli allegoriji, mimli xbijat li għal ħafna nies qabżulhom, però huwa mimli xbigħat li jridu jwasslu xi mkien ieħor lil hinn mill-istess xbieha. Però dan kollu jinġabar ukoll fil-kelma tħaxwix. Fit-tħaxwix, kif għedt inti, l-għeruq, il-ħaxix li qed jinbet, jinbet fi dlam. U l-ewwel esperjenza tiegħi tal-ewwel ħmistax-il sena hija proprju esperjenza fi dlam. Hija mixja fi dlam. Dan il-fatt, pereżempju, ħasad lil ħafna qarrejja tiegħi. Il-qarrejja, pereżempju, li qraw il-poeżija tiegħi jew qraw il-ktieb ta' qabel dan, Ħabba Xtaqtek, li huwa ktieb miktub minn fuq muntanja, jagħti sens ta' muntanja, allura kif issa lill-qarrejja niżżilthom fid-dlam minn fuq il-muntanja Niżżilthom għal taħt il-muntanja. U proprju niżżilthom fi tħaxwix, imma l-muntanja, l-muntanja hija l-quċċata biss. Il-muntanja hija kollha kemm hi. U proprju dak it-tħaxwix, dak id-dlam, dak il-qiegħ li wassal għal splużjoni. Kif għedt inti, dan il-ktieb jista' jingħata ħafna interpretazzjonijiet. huwa miftuħ għal ħafna interpretazzjonijiet. Biss jekk hemm interpretazzjoni jew jekk hemm sens tiegħu, għall-inqas meta jiena ktibtu, dan il-ktieb kien ġirja waħda lejn l-isplużjoni. li jien kont diġà ġarrabt. Imma din il-ġirja waħda lejn din l-isplużjoni, fil-verità ma kinitx ġirja, kienet ġibda. Għax meta tiġri, qed tagħmel xi ħaġa int. Qed tagħmel l-isforz int. Qed tagħmel l-isforz int. Meta jiena. Forza esterjuri. Forza esterjuri li qiegħda proprju tiġbdek 'l hemm. Kif kif nirrakonta, hux veru, jekk il-mumenti tal-ferħ fil-bidu ta' din l-esperjenza ta' tħaxwix. li f'dak iż-żmien ma kontx nara tħaxwix, fl-adoloxxenza ma tidhirx bħala tħaxwix, imma tidher bħala xi ħaġa kbira, xi ħaġa li proprju se twassalni sat-tmiem. Fil-fatt, newden bit-tmiem u nixtieq it-tmiem. Imma waslet għal xi ħaġa oħra li ma kontx eh, nistenna li se tiġri. Imma ara, mit-tħaxwix, mill-qiegħ, mill-esperjenza umana, tagħna kollha kemm hi. Jekk ħajjitna hija mimlija d-dlam, imma d-dlam tagħna jaħbi qalba ta' dawl, anki jekk ma narawhiex. U dan, din waħda mill-interpretazzjonijiet, anzi, ħa ngħid hekk, waħda mill-motivi għaliex il-ktieb inkiteb. Dak kien il-motiv tiegħi. Però minn dal-motiv joħorġu ħafna ħafna friegħi oħra li jmissu ħafna punti oħra tal-ħajja. Interessanti ħafna fil-fatt dan li għadt fid-dawl ta' xbieha partikolari li tidher fil-rumanz, ix-xbieha tal-ġebla Titgerbeb.
li titgerbeb ma' minn post għoli u tispiċċa fil-qiegħ isfel. L-ewwel nett dix-xbieha laqtitni ħafna jien għax fakkritni f'xbieha simili ta' Leonardo da Vinci li juża biex jiddiskrivi kif ir-ruħ pura tispiċċa taqa' titgerbeb tiġi mgħaffġa l-ġebla sakemm tispiċċa isfel mal-ħnieġ u mat-tajn fil-dinja fir-rumanz tiegħek din tispiċċa propju hemm isfel fejn hemm
Il-qiegħ propju. Il-qiegħ uman, tad-disperazzjoni pratikament. U interessanti anke issa li fil-fatt laqtitni partikolarment issa waqt li qed nitkellmu, il-fatt li fir-rumanz ta' qabel qegħdin fil-muntanja.
Ekku. F'dan rumanz qegħdin isfel, jiġifieri kważi il-moviment tal-ġebla li qed taqa' ma f'sens ta' narrattiva kronoloġika hija l-oppost fil-verità għax dan huwa l-bidu qabel ma tasal. Dan huwa l-bidu.
Fil-fatt, dan li qed nirrakkonta f'dan il-ktieb Huwa l-bidu li tellagħni fuq il-muntanja tal-eremitaġġ. Jekk inti tinnota, l-ewwel ktieb tiegħi kien Il-mixja tiegħi lejn għajnejn dik il-persuna anonima li ħallietli n-nota. Dan il-ktieb huwa l-mixja tiegħi mid-dlam lejn l-għajnejn oħra li bagħtuni hawn. Il-ktieb, iż-żewġ kotba tiegħi, Tħabbat Xtaqtek u anki N-Nar Għandu Isem, fl-aħħar mill-aħħar huma wkoll żewġ kotba fejn il-protagonisti huma l-għajnejn. Pereżempju f'dan il-ktieb, l-għajnejn ta' ommi, l-għajnejn ta' missieri, l-għajnejn immaġinarji, ta' Alla li jiġġudika. Nsemmi dak l-inkwatru, ma nafx inti qattx rajtu, ma jiena fi tfuliti kont narah. Konna narawh ħafna u konna anke npinġuh, tat-trianglu. Jiena qatt ma pinġejtu għax qatt ma kelli grazzja miegħu, pjuttost kont xi ħaġa kont. Lanqas jien ma kelli. Nistkerraha dawk l-għajnejn. L-għajnejn tal-preżenza dijabolika li trid tinfidni. L-għajnejn lejn l-esseri. Biex fl-aħħar Niltaqa' ma' ħarsa oħra li ma kontx nemmen li tista' teżisti. Imma proprju il-ġebla li taqa' li semmejtli inti, il-ġebla li tidher nieżla fil-qiegħ, il-qiegħ mhux il-vojt, imma proprju fil-qiegħ, sibt min jilqagħni. Sibt x'jilqagħni, u hija l-ħarsa l-oħra, u jiena mal-ħarsa, il-ħarsa mhux sempliċement l-għajnejn fil-wiċċ, il-ħarsa hija r-ruħ, il-ħarsa hija l-preżenza, preżenza fis-sens sħiħ tal-kelma. Aħna nistgħu nkunu quddiem xulxin, nistgħu nħarsu lejn xulxin, imma ma nkunux preżenti għal xulxin. Jiena mhux lejn dik il-ħarsa li qiegħed ehm, nifoka, imma lejn il-ħarsa li żżomm kollox fl-eżistenza. Li Il-ġebla tiegħi li inqatgħet, inti semmejt il-kelma purezza. Iva, anki f'dan il-ktieb hemm dak is-sens ta' jiena qed naqa', ninqata' minn xi mkien ieħor, kważi nixxennaq l-innoċenza tiegħi, it-tfulija tiegħi. Tinsiex, fil-ktieb jiena qed nitkellem, fil-parti l-kbira tal-ktieb, qed nitkellem mill-esperjenza tiegħi ta' żagħżugħ ta' ħmistax-il sena. U kif taf, kollox miġbur fuq f'erba' sigħat, jum ta' Sibt, is-Sibt kien, wara nofsinhar, jum ta' xita, sajjetti, jum ta' dwejjaq, jum li fih qed niġbor ħajti kollha. U hemmhekk qed nirrealizza kemm il-ġebla tiegħi qed titgerbeb 'l isfel, 'l isfel, 'l isfel, lejn xi ħaġa 'il bogħod minn xi ħaġa li tlift. Imma ma kontx naf li dak it-telfien tiegħi innifsi kien se joħodni proprju għal sejba. U sejba li tmur lil hinn minni, li fl-aħħar mill-aħħar is-sejba nnifisha hija wkoll xifer ta' rdum.
Hemm xbieha qawwija ħafna infatti ta' żagħżugħ li jistħajjel lilu nnifsu qiegħed proprju f'xifer irdum iħares lejn sħaba. Eżattament.
Hekk hu. Hemm Kien ix-xifer, biex ngħidu hekk, il-ħajja umana x'setgħet tagħtini iktar? Għandi ħmistax-il sena. Niflaħ ħmistax-il sena oħra huma sentimenti vera ta' żagħżugħ fil-mistoqsijiet kollha li kien qed jagħmel. Minn dejjem kont bniedem li nistaqsi ħafna u dejjem irrid it-tifsira, qatt ma kienet togħġobni l-qoxra
Fuq din taż-żagħżugħ xtaqt inkellmek fuq punt partikolari. Semmejna interpretazzjonijiet differenti. Hemm interpretazzjoni possibbli, ħa ngħidulha hekk, li taqra t-torment ta' daż-żagħżugħ. Il-mistoqsijiet tiegħu, li mhumiex biss torment, huma mistoqsijiet ukoll li għandhom importanza filosofika, importanza spiritwali, importanza psikoloġika. Hemm interpretazzjoni li tarah bħala angst, angst ta' żagħżugħ. U magħha dik tiġi sfortunatament, hija tendenza fost ħafna nies, illi dawn il-mistoqsijiet, dal-angst taż-żgħażagħ jippatronizzawh. Huwa huwa angst, huwa inkwiet immatur, huwa inkwiet li huma mistoqsijiet li mbagħad fil-ħajja titgħallem ma ssaqsihomx. Personalment nemmen l-oppost, nemmen li dawn il-mistoqsijiet jibqgħu miegħek ħajtek kollha u min jitgħallem ma jsaqsihomx ma jista' qatt isejjaħ lilu nnifsu maturi. Min jitgħallem ma jsaqsihomx, qed jaħrab minnu nnifsu. Għalija, personali, il-ħajja minnha nnifisha hija mistoqsija. Għaliex? Meta inti ħkimt xi ħaġa, dak li ħkimt huwa tiegħek. Lil dak li ħkimt ma tista' tistaqsih xejn għax hu tiegħek, huwa diġà imtaħħad għalik, inti fuqu, inti taf, inti taf it-tweġiba. Min jaf it-tweġiba? Jiena bniedem li nemmen, jiena qassis. Nemmen. Nemmen. Anzi, dan il-ktieb huwa pratikament l-istqarrija tiegħi ta' x'nemmen u 'l fejn imxejt biex nemmen jew fejn tmexxejt biex nemmen, jew fejn tniżżilt biex nitgħallem nemmen. Imma l-fidi tiegħi mhijiex kisba sħiħa. Hija propju direzzjoni il fejn għandi nimxi. Sibt, jiena sibt, imma dak li sibt ma ħkimtux. U għax ma ħkimtux għadni nistaqsi, għadni nfittex, għadni nħaffer. li ma tistaqsix ma jista' qatt ikun għalija personali. Forsi hawn min ma jaqbilx miegħi, però jien hekk nifhimha. Mija qatt maturità. Il-mixja hija mistoqsija. Il-ħajja hija mistoqsija, miexja lejn tweġiba. Waħda mix-xbiehat, jekk tiftakar fil-ktieb, hija ta' Ta' xi ħadd li nieżel it-taraġ. Insejt fejn qiegħda. Hemm it-tarġa tal-mewt. Mat-tiju tiegħi qegħdin speċi qed nitkellmu fuq in-numri tal-lottu, tiftakar? Eżatt, eżatt.
Nixtieqek taqraha dik is-silta fil-fatt għax hija silta li tal-anqas għalija kellha impatt qawwi ħafna. Hemmhekk tkun qed titkellem int, iż-żagħżugħ ikun qed jitkellem fil-fatt fuq l-assurdità. Ekku.
tal-lottu
u li zijuh ma jridx jitkellem fuq ċerti affarijiet għax moħħu fin-numri tal-lottu. Fin-numri tal-lottu.
Jidħaq bija x'nitkellem fuq il-mewt imma jistenna bl-attenzjoni sħiħa in-numri tal-lottu li ma jirbaħ qatt, li ma jitilgħulu qatt. Jiġifieri, imma il-bniedem li ma jistaqsix ma jistax jimxi fil-fehma tiegħi. U l-bniedem li kien jistaqsi, u waqaf jistaqsi, jew waqaf jikber, jew għejja jikber, jew intilef fl-aljenazzjoni.
Taqralna dik is-silta jekk jogħġbok? Mela le. Peress minn għalija f'kapitlu 57.
57, mhux hekk. Ma nafx jekk hux dik eżatt ħan nara. Iva naħseb li.
Iva i, i, i, i. Issa nħares lejn l-uċuħ, meta ma jkunux iħarsu lejja, u nipprova nifhem. Hemm xi qligħ fil-ħajja? Sa issa, kull tentattiv biex niskopri qatt ma wassalni mkien. Uċuħ imkemmxa, uċuħ miżbugħa, uċuħ lixxi, uċuħ imħaffra. Xi wħud imdallma, oħrajn ileqqu. Minn kull wiċċ, mistoqsija. Kull mistoqsija stennija għal tweġiba. Kull stennija tiftixa. Nistaqsi x'inhu Jew min hu l-imfittex? U sidri jespandi fil-vojt. Bħal ħalq f'titwiba. Xejn ċert ma nara quddiemi ħlief il-biża' mill-mewt. Dal-biża' jagħġen l-uċuħ kollha f'massa b'espressjoni waħda. Espressjoni li, fi ftit kliem, tkun trid tgħid xi ħaġa hekk, Mhux il-mewt! Dik le! Issejħulhiex għalissa! Aktar tard! Qatt! Dan kollu jien ma nifhmux u l rasi nħossi timtela bl-istmerrija għal reazzjoni bħal din. Possibbli rridu nibqgħu mistoqsija għal dejjem? Possibbli ma rriduhiex it-tweġiba? Ma rridux inkunu nafu x'hemm lil hinn mill-aħħar tarġa? Ma tkunx forsi l-aħħar tarġa li tagħtik il-kapaċità li tħares lura biex tiġġudika s-sens tat-taraġ kollu? Tziu ipprova jgħaddini biż-żmien meta xi xahar ilu qsamt miegħu ħsibijieti. Għadek bla esperjenza, qalli, għadek tfal. La ssir raġel tkun taf x'inhi l-mewt. Kellimni dakinhar fuqha. Għidli tkunx tridha tiġi jew le. u daħaq. Kont għażilt li ma nweġbux lura għax kien imwaħħal mar-redifjuxin jistenna n-numri tal-lottu. Għajnejh, f'dawk il-ħinijiet, dejjem mixgħula jkunu. Nargumenta fuq il-mewt ma kienx se jrendi. Ma kienx se jkolli saħħa neħodha mat-tama ta' numri rebbieħa.
Waħda mill-affarijiet li laqtitni ħafna lili fir-rumanz, jiena familjari mal-kitba tiegħek kemm mal-poeżija kemm mal-rumanz ta' qabel, però ħaġa li laqtitni ħafna hawnhekk hija l-lingwaġġ li fakkarni f'dak taċ-ċinema kważi. Għandek l-istess, il-verżjoni letterarja ħa ngħidu hekk ta' dissolves, ta' freeze frames. anke ta' montaġġ, ix-xbigħat li huma importantissimi. U li laqatni l-iktar dwar ix-xbigħat huwa li kemm jaħdmu fuq livelli differenti. Iva. Eżempju, xbieha qawwija ħafna hija ta' tuffieħa li tinqasam b'vjolenza kbira, ma l-ewwel moħħok imur u jħabbrek li ħa jkun hemm xena ta' vjolenza, iktar 'il quddiem. Imma mhux biss. Hemm immaġni oħra fil-ktieb ta' frott jinqasam bi vjolenza. Għandha x'taqsam ma' ħa nuża kelma Ingliża dissociation, ma' nuqqas ta' għaqda iktar 'il quddiem iż-żagħżugħ jinnota tqiegħ li ommu tħalli fuq il-mejda meta tmur tirrispondi t-telefon u ssir taf li xi ziju sabulu kankru f'moħħu. Mhux ziju eżattament.
Dak xi ħadd dik kienet ħabiba tagħha. Ħabiba tagħha. Li ċemplitilha biex tgħidilha li r-raġel tagħha kellu. Kellu kanser f'moħħu. U mbagħad iż-żagħżugħ jassoċja l-idea ta' kanser ma' dqiq imxerred u hawnhekk għandna jiena ta' lanqas qrajt ċertu profondità fiha, id-dqiq imxerred huwa univers atomistiku, univers ta' Democritus jew Lucretius, huwa univers fejn l-affarijiet jiġru għax jaħbtu ma' xulxin. M'hemm xejn jiggwidhom, m'hemmx qas prinċipji jgwidhom huma just il-kwalitajiet tal-partiċelli tad-dqiq. Ekku. Li hija assoċjata mal-kankru. Il-kankru joħroġ hekk proprju. L-istess. Din hija xbieha li tibqa' fin-novell.
Hija tibqa' għaliex għaliex għaliex l-ewwel ħmistax-il sena tiegħi, pratikament nista' ngħid hekk, kienu ħmistax-il sena ta' tixrid. Il-ġebla li qed taqa'. Jien qed nitfarrak biex inżid ma' din ix-xbieha wkoll l-iskutella tal-kunserva li taqa' fl-art u l-ħġieġ jitferrex. Eżatt, eżatt.
U jiena parti, u jiena biċċa ħġieġa l-aktar 'il bogħod mir-roqgħa tal-kunserva imwaħħla fl-art li nistħajjilha d-demm u nagħmel f'moħħi konnotazzjoni ma' Alla, speċi Alla li sploda kollox dik it-tebgħa f'moħħi u jien xi mkien 'il barra ma' tifrik, it-tifrik. Fil-fatt, dak it-tħaxwix, dak li jiena fil-bidu, għax fil-bidu qed nitkellem, fil-bidu tal-ktieb qed nitkellem minn fuq il-muntanja, biex imbagħad innerħ, inħalli l-muntanja biex nitkellem minn dan il-qiegħ. Imma dan il-qiegħ huwa letteralment kollu tifrik, sat-tifrik tal-aħħar, fejn, ismagħni, jiena m'għandix aktar sens, M'hemm xejn sħiħ fija, m'hemm xejn li wieħed jista' jħares lejh, m'hemm xejn li wieħed jista' jħobb, lanqas jien innifsi, li fl-aħħar mill-aħħar mhijiex esperjenza rari, jiena naħdem man-nies, niltaqa' man-nies, qed tifhem, u nista' ngħid kemm hu veru li l-bniedem Ħafna drabi l-esperjenza tiegħu hi l-esperjenza ta' tifrik. Hu dejjem iżid jitfarrak. U ħafna drabi fit-tifrik laqqas hemm il-mistoqsija li tgħaqqadna u tiġborna. Allura ara kif laqqas l-istess tufrik ma hu immaturità. It-tifrik bil-mistoqsija, għalija jibqa' okkażjoni ta' maturità. Għax fl-aħħar mill-aħħar il-maturità x'inhi? Nistgħu ngħidu ħafna affarijiet mill-lat mill-punto di vista psikoloġiku, x'inhi l-maturità. Imma fl-aħħar mill-aħħar x'inhi l-maturità? Li ngħixu lil nfusna fl-aħħar mill-aħħar bir-rispett. Anki fit-tifrik tagħna, anki fil-qiegħ tagħna. Imma kif qed tgħidilna kollox jgħaqqad, jiġifieri. Kollox jgħaqqad u fil-fatt hekk hekk qed naħseb li t-tweġiba, il-mixja lejn it-tweġiba mhijiex soluzzjoni as such għat-tifrik li tista' tgħaqqdu b'xi mod. Assolutament le.
Assolutament le. Kif għedtlek, jiena bniedem li sibt ingħatatli forma ta' tweġiba imma għadni miexi lejha. Ma nistax nippretendi u nieqaf u ngħid għax jiena sħiħ. Le jien m'iniex sħiħ. Jien qed nistenna l-kelma tal-aħħar. U jekk il-nar għandu isem u l-isem jiġi fl-aħħar tal-ktieb, jiġi fl-aħħar tal-ktieb. biex jibdieli triq ġdida u biex jibdieli triq lejn il-milja imma għadni ma wasaltx għaliha. U ma nistax nippretendi lanqas jien bħala qassis, taf int in-nies iħarsu lejk bħala jiena jiena bniedem l-ewwel nett, jiġifieri. Fil-fatt dik tissemma fil-ktieb mument minnhom meta jkun qed iegħid il-quddies. Mhux il-quddis, ikunu ħirġin bil-vari jidhirli. Eżattament. Kulħadd qed jifraħ u briju kbir u sieħbu qed jgħidlu isma' kemm hi sabiħa dik il-vara u ż-żagħżugħ jirrispondi iva sabiħa imma jaf li dat-tip ta' briju sa jikkaġun iktar toqol fih. Ekku. U mbagħad għajnejh jaqgħu fuq għajnejn il-qassis u jinduna li anke l-qassis. Eżattament. Qiegħed fl-istess. Għaliex l-għajnejn dejjem kienu jaffaxxinawni jiena, dejjem inħares 'l hemm. Jiġifieri minn meta kont żgħir, jiġifieri. Fil-fatt, fil-ktieb stess, l-ewwel esperjenza tal-għajnejn huwa l-esperjenza ta' għajnejn ommi. Hemmhekk kien għad kelli jiġifieri sena u sena u xi tliet xhur, għax ħija kien għadu ma ġiex. L-ewwel esperjenza li nsemmi fil-ktieb meta kelli xi għaxar xhur biss. U l-ewwel esperjenza però qawwija tal-għajnejja dik ta' ommi li u mhux għax l-għajnejn ta' ommi imma il-laqa tiegħi mm. ma dan l-esseri l-ieħor li jurini li jħobni. Ħalliha matul iż-żmien tlifta, u allura anki hemmhekk qed f'din li għadek kemm semmejt li qed inħares lejn il-qassis. U jekk xofftejh jistgħu jitbissmu, l-espressjoni ta' wiċċu tista' turik xi ħaġa ta' ferħ, l-għajnejn ma jigdbux. L-għajnejn jikxfu kollox. U hekk qed ngħid, hekk għad, għad, Dan sieħbi? Qed iċapċap u jgħid viva, viva, viva l-Bambina u jien hemmhekk niħmar. Naf li qed nistħi minn din is-sitwazzjoni, jiena mort minħabba fih. Għax mhux il-post tiegħi li nċapċap quddiem statwa ħierġa min-niċċa. Dan qed jgħajjat hekk, mitluf minn sensih għax sabiħa. Fl-istess ħin qed inħares lejn qassis u qed ngħid, Għajnejh ma tantx juru ġmiel, pjuttost juru toqol iktar. U fl-istess passaġġ hemm fil-fatt kumment fuq il-ħarsa tal-kartapesta. Il-kartapesta ma tħarisx, jew tħares fil-vojt, ma. M'hemmx, hija xi ħaġa ċatta. Eżatt. Xi ħaġa li ma tmurx lil hinn, xi ħaġa li ma tiħdokx lejn il-bniedem. Nixtieqek kieku taqra l-ftuħ tal-għajnejn t'ommok għax huwa passaġġ li għandu ċerta ċerta qawwa.
Jekk tgħidli f'. Il-faċċ il-paġna.
Għaliex bdejt ninsa?
L-ewwel wieħed, l-ewwel kapitlu.
Dak mhux l-għajnejn t'ommi, l-ewwel kapitlu. Nistenna. Mhux meta refatni minn fuq il-petruna? Iva, iva, ta' meta refatek minn fuq il-petruna. Em,
Insejt, insejt eh, x'kapitlu kienet, ngħidlek il-verità. Eh, Ktibtu jiena u ma nafx. 8. 8 Sibtu, numru 7. Mhm. Hemm biex nissaħħan? Mhux illum. Insa l-arja mxarba f'dix-xita nieżla. Dik mhix il-kawża tal-kesħa. Illum lanqas għajnejn ommi ma fadalli. Lanqas huma ma jkebbuni. Mhux għax ma jiġrux warajja, mhux għax ma jieqfux fuqi, imma għax jien ma rridhomx. Jien irrid nikber, u għalhekk irrid nihrax, irrid inrabbi qoxra, u l-qoxra ġa bdiet turi, f'għajnejja. Tħares kemm tħares, ommi ma tinfidhomlix. Issa m'għadnix tarbija. Bħal dik id-darba meta tbaxxiet terfagħni mill-bewl tiegħi stess. Kont għadni bla aħwa. Waħda mill-ġirien ħabtet il-bieb u ommi daħlitha. Kienu waqfu jitkellmu f'nofs il-kamra tas-sodda. Ommi bdar għalejja, il-ġara sserraħ mal-gradenza warajha. Mnejn kont bilqiegħda b'dahri lejn it-twaletta, stajt naralha wiċċha. Għajnejha kienu jimxu minn fuq ommi għal fuqi u lura. F'daqqa waħda ħarsitha titberraq. Mer! tgħajjat. Qed ixarrablek il-banketta, dak itebba. Leħinha jissummani. Jiċċassani ma nafx x'għandi nistenna. Nistenna u ma nafx x'se jiġri. Imbagħad ommi ddur bil-mod. Ngħolli għajnejja u nara l-għajnejha neżlin fuqi, kbar kbar. Inħossni nintrefa' bil-ħlewwa u nitħaddan. Niftakar dan kollu u jġini f'rasi li jien diġà mejjet. Il-mejtin biss m'humiex kapaċi jerħu għajnejhom għad-dawl li jaqa' minn għajnejn ommhom.
B'saħħitha ħafna. It-temi li jiena ħassejt ħafna u rajthom ikomplu anke max-xogħol l-ieħor tiegħek, l-ewwel nett it-tema tal-mewt u t-tema tat-tmiem. il-mewt, mument minnhom meta tkun fil-fatt qed tuża xbieha tal-ġebla qiegħda taqa', li l-ġebla tkompli taqa' anke wara li taqa' isfel imma f'dimensjoni oħra. Oħra. Hija waqgħa kontinwa. Li l-mewt mhux it-tmiem, jew mhux tmiem huwa tmiem superfiċjali biss. U diġa bidt li f'moħħi tema li tidher anke fil-poeżiji tiegħek ħafna u anke fil-rumanz ta' qabel, Tħabbat xtaqtek, l-idea li inti ma tista' qatt taċċetta li Int sempliċi prodott ta' laqgħa bejn ommok u missierek.
Li niftakar fil-fatt f'diskussjoni li kelli miegħek ħafna qabel da li kont tajtni l-eżempju li hemm qisu tikka jew ponta li tintefaħ u ssir baħar. U l-esperjenza ta' din l-estensjoni ma tista' qatt tiġi ridotta. għal eżempju, il-mekkanistika ta' univers atomistiku, per eżempju, sempliċement bl-affarijiet jintaqgħu u jaħbtu ma' flimkien b'regoli ta' mekkanika aċċidentali.
Dan l-aspett, din il-verità ta' ħajja li bdiet u m'għandhiex tmiem, kienet miegħi biex ngħidu hekk meta bdejt insir konxju tiegħi nnifsi anki kif għadt inti, inħares lejn ommi u missieri. U naf li huma ommi u missieri jiena ġejt minnhom. Imma jien minix kopja tagħhom, jien indipendenti minnhom, jien xi ħadd ieħor. Kollox sew, għajnejja jixbħu lil tommi, e, wiċċi jixbaħ forsi l ta' missieri. E, Imma s'hemmhekk, dak li jien jien, fuq ġewwa, dak li jien jien fil-qalba tiegħi innifsi, dak ma jistax ikun prodott tagħhom. U l-aktar ħaġa li kienet, biex ngħidu hekk, tweġġagħni f'dak iż-żmien kien il-fatt illi għal dan li jien ma stajt qatt nemmen li kien hemm tmiem Naf li hemm il-mewt, rajt lil nannti mejta. Imma dak huwa verament t-tmiem? Fija nnifsi kien hemm xi ħaġa li tgħidli, Il-waqgħa se tibqa' għal dejjem. U anke l-istruttura tan-novella. Meta semmejna, meta semmejt qabel id-dissolves, ħa ngħidu hekk, ta' dejjem għandek dal-passaġġ mill-, memorja mill-passat għall-preżent. Il-preżent għandek din il-leitmotiv, ħa ngħidulha hekk, tax-xita nieżla, ix-xita waqfet, ix-xita reġgħet bdiet. Bdiet, ekku. Il-karattru l-ħsieb-ħsibijiet tiegħu jimxi mill-passat għall-preżent bħallikieku kienu kurutur wieħed magħqud. Hija realtà waħda għax huwa bniedem wieħed. Jiena hawnhekk meta ktibt il-ktieb, ktibtu fil-preżent, jiġifieri kelli għażla, jew inpoġġi l-affarijiet niftakarhom u npoġġihom bħallikieku ilhom li ġraw. Però dak ma kienx qed jissudisfani. Fil-fatt kelli erba' verżjonijiet li huma hekk. Imma naf illi ma kienux qed jissudisfawni. Imma mbagħad ġie li ħassejt li l-ktieb kien lest ġo fija u ħareġ b'mod l-aktar liberu, b'mod l-aktar seren, però b'mod l-aktar intens. Li qas kont, qas kont ristrett minn dak li ktibt qabel f'sens. Dak li ktibt qabel ma kontx qed lanqas biss inħares lejh. Lanqas biss tħares lejh.
U ovvjament jien għandi x-xogħol x'nagħmel, jiġifieri xogħol ieħor, U meta bdejt nikteb, niftakar kien l-24 ta' Lulju. Bdejt nikteb, kelli nieqaf imħabba x-xogħol, però l-għafsa tal-ktieb baqgħet hemm. Għax jiena nqabbel dejjem il-kitba, jien hekk nikteb, b'dan il-mod. All right, nagħmel ix-xogħol tiegħi, però anki hemmhekk irrid inħoss l-għafsa tal-kitba. Però meta jkolli mbagħad, mbagħad nistenna l-mument fejn jiġi u nħoss dik l-imbuttatura li tħallini imbuttat fil-ktieb kollu. U ġara dakinhar li ħassejt din l-għafsa u bħall-istoċċ tal-krema tas-snien meta tagħfsu jibda ħiereġ, il-ktieb beda ħiereġ. Kont nieqaf biex nagħmel ix-xogħol tiegħi u nibqa' nħoss din l-għafsa. Meta jkolli mument kwiet nerġa' lura fil-kamra, ġieli anki billejl, u nerġa' nikteb. Però ma nħarisx lejn dak ta' qabel. Għaliex għalkemm kollox għadda, jiġifieri l-biċċa tal-adoloxxenza għaddiet, imma sa ċertu punt baqgħet hemm. Imma baqgħet hemm mhux għax għadni imwaħħal fiha, baqgħet hemm bħala xhieda li isma' jiena ħaj, dak inilqieh, dak inilbidu u dak il-bidu inħaddnu. Jidhirli li hawnhekk hawn il-maturità mbagħad, it-tħaddin ta' din il-verità. U ma nibżax nistqarrha. U għaliex ma nibżax nistqarrha u ma nibżax inħares lejha? Minħabba fatt wieħed. Minħabba l-għajnejn tal-aħħar li nifdu lil ruħi u pratikament qaluli, Int maħbub u int sabiħ, bid-dlam kollu tiegħek. Dan wieħed tinsiex, il-ktieb ktibtu minħabba mistoqsija, le? Fuq il-muntanja saritli mistoqsija, X'raw għajnejk? X'raw għajnejk? Għax dik assumiet li għajnejja kienu dejjem raw in-nar tal-imħabba. Assumiet li ħajti kienet letteralment minn imħabba għal imħabba u allura wasalt f'din l-imħabba li rat f'għajnejja dakinhar. U li għalhekk talbitek biex tirrakkontah. Biex nirrakkuntalha x'raw għajnejk, speċi inti speċjali, raw xi ħaġa. U hemmhekk urejtha li ma kontx speċjali. Tutt'altru, li kienet proprju. Jiena naf it-tajn ta' kulħadd, għax jiena fit-tajn ta' kulħadd, għax jiena nimxi fit-tajn ta' kulħadd, ippermettili l-kelma, imma it-tajn. huwa sabiħ, fis-sens is-sbuħija mhux qiegħda fl-ikħal tas-sema, għax jekk niġu f'da, l-ikħal tas-sem huwa spazju. It-tajn taqbdu b'idek, l-ikħal tas-sema huwa spazju. U allura inti semmejt li il-ħafna temi li joħorġu minn dan il-ktieb għal min irid jidħol fih, Fil-fatt isemmiha żagħżugħ li kħal tas-sema jmur minnhom jiddubita hux vera. Mhux hekk? Fl-aħħar mill-aħħar nafu li mhux. U fl-aħħar mill-aħħar il-ktieb innifsu waħda mit-temi tiegħu hija d-dinjità ta' kull bniedem. Id-dinjità tal-bniedem. Tgħidli, kif ħarġet din id-dinjità tal-bniedem? Ara, jekk ħajti hi mkaxkra fit-tajn, tasal għal viżjoni ta' sbuħija fl-aħħar bħal dik, u l-viżjoni ta' sbuħija ingħatat lil dan it-tajn, mela kemm hu prezzjuż dan it-tajn? U fl-aħħar mill-aħħar il-qiegħ tagħna huwa 'l bogħod mis-sbuħija li jiena rajt, li fl-aħħar mill-aħħar tat bidu għall-poeżija tiegħi. Għax jien għalhekk bdejt nikteb, dak iż-żmien bdejt nikteb, jiġifieri wara dan. Minn minn l-esperjenza.
Mill-esperjenza, jiġifieri d-dinjità tal-bniedem. Imbagħad hemm mistemi oħrajn hu bħal m'hu l-abbuż, mhux biss sesswali, imma l-abbuż psikoloġiku, pereżempju ta' dak l-għalliem illi jakkużani. U allura dakinhar jakkużani li kkupjajt għaliex il-marki kollha kienu kollha fuq Għalija kienet kien mument Tiftakar kif spiċċajt qed nara l-bank tal-iskola minqux bil-kumpass? Biex tnaqqax fil-kumpass li fil-verità tixtieq tnaqqaxlu ġo rasu stess.
Ix-xeni, anki xeni oħra li ma semmejthomx. ta' nies fit-triq pereżempju jiġġieldu, ta' ġlied, x'effett iħallu fuq tifel li qed jikber. Anke affarijiet żgħar tipo t-tifla ħabiba tiegħek, ħabiba ta' żagħżugħ li ssabbat il-ħobża li ommu stess għamlitlu. Huwa għalija stess, kienet ommi stess li qed tissabbat f'dik il-ħobża. Eżatt, eżatt. Weġgħat li fl-aħħar mill-aħħar hemmhekk qed nitkellem fuq ir-relazzjonijiet. Però qed nitkellem ukoll relazzjonijiet mhux biss ta' bnedmin indaqs, f'dak il-każ tiegħi ma' dik it-tifla li kienet ftit ikbar minni, imma anki relazzjonijiet ma' ommi u ma' missieri, ma' ommi u missieri bejniethom, il-ktieb mhuwiex fuqhom, imma fl-istorja tiegħi huma jidħlu u jagħtu wkoll sfond għal dak li jiena tlajt fih. Ma nibżax minn dawn il-veritajiet, ma nistħix minnhom, għax fl-aħħar mill-aħħar dan huwa l-verità ta' kulħadd. Darba jiena ltqajt ma' persuna u qaltli li hi lit-tfal rabbiethom b'mod perfett. Ovvjament bqajt iċċassat inħares lejha. U għadt, Hi daqsxejn illużorja. Għax biex tgħid kulħadd kien perfett, jiġifieri qed ngħid jien perfett. U għandi s-sigriet tal-perfezzjoni. Eżattament.
Mentri s-sigriet tal-perfezzjoni x'inhu? Għalija s-sigriet tal-perfezzjoni jekk hemm wieħed huwa dan li taċċetta lilek innifsek kif int bl-imperfezzjoni tiegħek u tħalli l-imperfezzjoni tiegħek twasslek sal-quċċata tal-muntanja, mhux fejn tilħaq il-perfezzjoni, fejn il-perfezzjoni tingħatalek.
U fuq din nota nispiċċaw hawnhekk, sfortunatament hemm ħafna li wieħed jista' jitkellem fuqu fil-ktieb imma l-ħin huwa limitat. Jiena nirringrazzjak mhux biss talli ġejt hawn, nirringrazzjak talli ktibt dan il-ktieb għax għamilt rigal lil dawk in-nies kollha bħali li jħobbu jaqraw ħafna. Nirringrazzjak għaliex fl-aħħar mill-aħħar kittieb jikteb biex jinqara huwa dejjem sodisfazzjon. Grazzi. Grazzi lilek.